Wel, dyn ni yma efo Rhydian Dafydd o Skillset Cymru. Dyma'r boes sydd yn galluogi i bobl wneud lot o waith o fewn y maes. Um, Rhydian, diolch am siarad efo ni. Sut oedd y dydd heddiw? Yn dda iawn.
Llwyth o bobl yma. Llwyth o bobl o gefndiroedd gwahanol, pobl newydd ddyfodiad y diwydiant a pobl bach fwy uh, sefydlog yn ei, yn ei swyddi, so oedd yna gyfle i siarad gyda trawstoriad eang o'r, uh, or diwydiant gemau. Da ni wedi cael ambell sgwrs efo pobl sydd wedi dod heddiw. Maen nhw'n weld yn hapus iawn efo sut mae pethau'n tyfu. I ti'n meddwl bod skill set yn rhan o'r broses yna? Uh, ydyn, wel, yn rhan anatod, really. Mae ma ffyniant cwmnïau yn, ond yn bosib gyda gweithlu sgiliedig. a mae Creative Skillset wedi buddsoddi'n helaeth yn y diwydiant gemau um, o'r rhan o'r diwydiant yma heddi um, ac mewn sawl ymgyrchoedd uh, diweddar er enghraifft llai feddwl am enghraifft o um, gwmni Wales Interactive er enghraifft yn elwa uh, o bedwar gweithio'r llawrydd yn gallu cael, cael hyfforddiant gyda'r cwmni ac yna yn, yn sicrhau swyddi yn y cwmni hyn. So uh, mae yna gysylltiad uniongyrchol gyda ein ymyrraeth ni a llwyddiant y diwydiant. Wyt ti'n gallu hangi falle dim bach hefyd ar y math arall o weithgareddau sy'n digwydd? Ych chi'n edrych arno coders a art artwork a pethau fel o fewn y diwydiant, neu dim ond ar gyfer falle'r ochr mwy creadigol o sgrifenedig i chi'n edrych arno hyn o bryd? Na, na, na, i ni'n uh, edrych ar y sector yn ei gyfanrwydd. Uh, I ni'n uh, gwrando uh, yn astud ar beth mae'r diwydiant yn, uh, yn ei gofyn am, i ni'n gweld beth yw'r uh, tueddiadau y dyfodol, ac wedyn ni trial um, uh, prof, dim rhywbeth profwydo, ond um, uh, buddsoddi mewn sgiliau er mwyn sicrhau bod y gweithle yn ddigon uh, sgiliedig er mwyn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd yn dod yn y dyfodol. Wel, mae'r dydd yn cael awr nawr, mae pobl yn dechrau gadael. Mae'n rhaid bod ti wedi gweld lot o bobl yn gwenu rhan chi o'r swydd hefyd. Mae'n rhaid bod e'n dod o lot o pleser, gwybod bod, bod chi wedi bod yn rhan o'r pethau sydd yn digwydd, sydd yn tyfu, sy'n datblygu fan hyn. Ydy, ydy. Mae'n neud uh, popeth yn werth chweil. Um, mae sgwrsio gyda uh, phobl o uh, llynedd, er enghraifft, uh, ddim yn gwybod lot am bwyty creative skill set, ond wedyn ni trwy sgwrsio gyda nhw, siarad am bwyty'r cyfleoedd a'r, ar help gallen ni gynnig, a wedyn ni mae'n gweld nhw eleni uh, wedi uh, gwella o ran fel gweithwyr llawrydd neu wedi uh, sicrhau swyddi oherwydd ein cymorth ni mae e wir yn, uh, yn uh, codi calon. So mae sioe fel heddiw yn bwysig iawn den dyn nhw? Heb os, heb os.
Mae um, yn enwedig gyda diwydiant gem yng Nghymru, lle um, dwi'n sy'n cymaint â hynny o gymaint o gwledydd eraill o gwmnioedd um, mawr sydd wedi sefydlogi. Um, so mae cael llwyth o weithwyr llawrydd, pobl o'r uh, prifysgolion, o gwmnïau bach yn dod at ei gilydd er mwyn rhannu syniadau